Di na deei yɛtɔɣ shɛŋa yuya ni kamadi, Ni yi tam maa yi paai ka bɛ kpe. Soojanim ŋɔ mini pirinsi ŋɔ bɛ kpɛrila fɔɔsira n-kpɛri niriba yiŋsi nti buri ba by force. This is uncalled for. Di nyɛla sik yi niŋla curfew ka niriba maa kana nti saɣi deegi bɛ zalikpana maa. Tam maa yi paai sokam kpɛrimi. Ka di su wula ka di nyɛla di shiri nyɛla yi kpɛrila bɛ duri nti buri ba hali ka kpuɣiri bɛ binyɛhiri because di zuɣu di tu ni ti niŋ careful pam. Di ni yen nyela ni na ni na wum yetɔɣa sheŋa ŋɔ yetɔɣa sheŋa din paai ti ni ŋɔ maa di shiri nyela security agencies maa bɛ bela lala biɛhigu maa puuni so gomnanti assembly mana MP nima minister nima di tu ni yiɣisi zani n vihi n nya nya yetɔɣa sheli din be mampirigu yaɣali ŋɔ maa waali waali tingban puuni m bala maa ka ti nya how true it is di shiri nyela niriba maa Maltreatirila citizens in the constituency bee in the district waali waali tingbanni n pali if security agencies maa bi kuli niŋdila any how so sa tima story shɛli ni o yiŋa bee kana ka bi nya bi gindila a yiŋ guli nyaaŋa ni n ti gbaagi a mita kpihi tulim maa ni beni maa maa bi dole nyɛli din an yina na ti nya what is wrong with your electricity ni a yina nimaani ka gbaag a nimaani n kuni nana viɛnyɛla di bi niŋ kali la zuɣu ka bi taɣi ya na bɛ kamina ni ti protect lives and properties ka guide niriba viɛnyɛlinga ka bi tooi abide with the rules and regulations tingbani ŋɔ zalikpana Ka bɛ tooi dol li. So bi dol li, di lan kpa wula ni zaŋ kɔri n-fuhi mushiiba shɛli kpɛna di puuni, hal ka n-ti wum gba ni ka bɛ zuri n-kpuɣiri bɛ binyɛhiri, no, bɛ arzikinima. That is not fair. Dindee shiri nyɛla kamaa the allegations some of the citizens, eh, residents of Wale Wale are giving is something to go by. Di ŋuna, Resec sikir minista nyini n-nyɛ politicia m-be nimaani a mini ba m-bala, Regional Minister mini ba m-bala nyini n-ʒi nimaani n-ʒi n-ti tiŋgbani zuɣulana. Ti ni na ʒiya saha shɛli ŋɔ, tiŋgbani zuɣulan na bi pii MMDCs ka ti yɛn yɛli ni DC gba ti ni o zaŋ o zaɣa labisina di puuni. Ti ni na ʒiya saha shɛli ŋɔ bihi ba piri Honourable Tia nyini nyɛ North East Regional Minister zaŋ maa hankali n labisi yɛtɔɣa shɛli din niŋdi waale waale maa bɛ ni na yihiri yɛtɔɣa shɛŋa maa and the purpose of our of this media is to unravel some of the things bring it out ka ti yihili na yaa dindee yɛn niŋ ka yɛmaŋli be di puuni ka di baŋ din yɛn niŋ shɛm m bo m maliŋ tili but as far as I am concerned Waɣiwaɣili nim maa deegi curfew maa ka deei zali kpaŋa maa tam maa yi paagi a ku lahi nyɛ so palli zuɣu a mi ku lahi nyɛ so yiŋa everybody goes inside so di bi tu ni n yɛrila pirinsi bee sooja nim shɛba ban kana ni bi ti ensure that they enforce government directive ŋɔ maa lahi zali kpana ŋɔ maa ka di nyɛla ka ba yi lahi yɛn muɣisiri ba mi that is uncalled for. Di bi niŋ and it is not professional, di bi simsi ni ti che nini n-zaŋ n-ti lala yɛltɔɣili ŋɔ maa. So ti ni yɛn kpahi kpambi bee ti ni yɛn yihi yɛltɔɣa shɛli polo m-bala maa, leaders maa tu ni bɛ zaŋ bɛ zaɣa labisi di polo. Honourable Doctor Tia Doctor Kabiru n nyɛ Wale Wale MP. I'm sure di nyɛla yɛltɔɣa ŋɔ maa di paɣirami, it is coming to your attention, di tu ni a baŋ a ni yɛn niŋ shɛm yiɣisi zani n chɛ ka niriba maa ka bɛ nyɛ faako because ban deeya ka kpɛra bɛ ni lan yihiri yɛltɔɣa shɛŋa ŋɔ maa ka di nyɛla deliberately

Ti ti bahi ti yoonda na yiri o gba nyɛla ŋun ŋma gɔŋ ti gomnanti n fabiliri tiri gomnanti ni gomnanti kpa ŋɔ maŋ ka o lihi n yɛrila waale waale curfew ŋɔ maa di ninni ni ka o yihili nin pɔbbu ni niibu ti bi so na ka gomnanti daŋ reviewili yihili yoyoma ka suhu doo ka ti suhiri Naawuni ni di kana Ghana Ghana luɣili kam Di yɛn niŋ ka bɛn be tulim ni woligu ŋɔ sa hali ni nolɔri ni di bi niŋ di bi it's not going to be easy so tin yɛn zaŋ yɛltɔɣa shɛli n zaŋ ti m bala maa Toliŋ Radio 102.7 FM Gokɔy ŋɔ puuni m bala maa I think um,